Mũrĩega nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi. Barũthi wa Gĩkũyũ ngĩkũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ ĩno itũ ya Barũthi TV. Na o ta ũrĩa tũkoretwo tũkĩaria, tũgũthiĩ na mbere ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria rĩrĩ, nĩ maũndũ marĩkũ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya rĩrĩa ũrahingũra ithandũkũ rĩrĩ rĩa email address. Nyambe njuge atĩrĩrĩ, nĩ kambuni nyingĩ mũno gũkũ rũrenda-inĩ rũrũ rwa ũkinyanĩria iheanaga ũtungata ũyũ wa email address. No Igĩrĩ iria ciĩ ngumo mũno-rĩ, nĩ ĩmwe ĩtagwo Yahoo na ĩyo ĩngĩ ĩtagwo Gmail. Na njuge atĩrĩrĩ, kũringana na woni wakwa, niĩ nyonaga Gmail ĩ mawega maingĩ gũkĩra Yahoo. Kĩndũ kĩa mbere kĩbataranagia ũkĩhingũra ithandũkũ-rĩ, nĩ rĩtwa. No nginya ũhe ithandũkũ rĩaku rĩtwa, na ũcoke ũrĩhe kĩndũ kĩngĩ twĩtaga password. Na password na gĩkũyũ nĩ ta rĩrĩ, nĩ ta cabi na kuburi. iria ũrĩhũthĩraga kũhinga na kũhingũra ithandũkũ rĩaku, nĩgetha marũa maku maikare me magitĩre. Na njuge atĩrĩrĩ, he ũndũ ũmwe ũmakĩtie mũno, na makĩria nĩ ũndũ wa mbeũ ĩno nini, anake aitũ na airĩtu aitũ aya anini. Ũgakoraga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũndũ arathiĩ kũhingũra ithandũkũ rĩrĩ rĩa marũa-rĩ, tuge etagwo hihi kwa mũhiano John Kamau kana Mary Wambũi, handũ ahe ithandũkũ rĩake rĩtwa atĩ Mary Wambũi, at yahoo.com kana John Kamau at gmail.com ũgakora mũndũ akorwo nĩ Kamau araiga atĩ kamaa yule mnoma at gmail.com akorwo nĩ Wambui akeita atĩ Wambu yule msupu at yahoo.com na no wega tondũ mũrakiuga nĩ, nĩ swag no njuge atĩrĩ nĩ hakorwo no gwati rĩrĩa wahũthĩra marĩtwa mau ma maigĩrĩra eh, gwĩta ithandũkũ rĩaku rĩa marũa tondũ ta rĩu rĩ rĩrĩa ũrĩkinya nĩ kũria wĩra kana gũtũma marũa ma kũria wĩra nĩmo twĩtaga application letter Mũkwandĩki ona ũkinyĩtie kana ũkinyanĩirie ikĩro iria ciothe arenda, mathomo wĩnamo, wĩra ũcio nĩ ũroneka nĩ ũrutĩte mũno, nĩ ũkinyĩtie maũndũ mau mothe, no rĩrĩa arĩona rĩtwa rĩaku rĩ, one nĩ rĩtwa rĩa maigĩrĩra rĩ, nĩ arĩgĩa na kĩndũ ta nganja kana agĩe na njĩka, na anjia kũgĩa na nganja nawe, kana anjia kũgĩa na nganja hihi na ũgima waku, hau nĩho ũgũte kamweke kau ka wĩra. Na ti atĩ ndũrĩ na maũndũ marĩa mothe marabatarania, wĩnamo. Kũguo nĩ wega mũno. ithandũkũ rĩaku kũrĩhe rĩtwa rĩrĩa rĩ rĩaku John Kamau at yahoo.com kana Mary Wambui at gmail.com. Hau hangĩ ngugĩte ha password, password yaku ndĩagĩrĩirwo nĩ kũhanana na rĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria mbarĩ ya tũrĩa nĩme gũka rĩngĩ kũgeria kũhingũra ithandũkũ rĩaku. Ũguo ũngĩ nĩ atĩ password yaku ndwagĩrĩirwo nĩ kũriganĩrwo tondũ yariganĩrwo ĩgũkorwo ũhuana ta ũtete cabi tondũ nĩ tugire nĩyo cabi na kuburi, na wate cabi o na nyũmba ĩ yaku ndũngĩingĩra. Ũguo ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, password yaku nĩ wagĩrĩirwo, ndwagĩrĩirwo nĩ kũheanaga, nĩ ya thiri, nĩ yaku, ndũkaheane, wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũmĩigĩte ĩ ya hitho. Njoke njuge atĩrĩrĩ, o kũu kwa email nĩ kũrĩ mogwati matiganĩte na nĩ tũrĩmarora ũmwe kwa ũmwe hihi tabarĩra iria irũmĩrĩire. Njuge email o ta ũrĩa ndoigĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, email address nĩ kĩndũ kĩa bata. Ndereti ĩno yagũkinyĩra no ũrute mawoni maku eh, nĩgetha tũthiĩ tũkĩaranagĩria na makĩria mũno rĩ tũkageria gũcia nĩgetha ndereti ĩno ĩtambe, tondũ ngwĩraga atĩrĩrĩ ndereti ĩno ĩgĩaga thing'a nĩ kwaranĩria niĩ nawe. O ta ũrĩa njugaga kũmenya gĩkũyũ, barũthi wa gĩkũyũ aigaga atĩ nĩ kwĩmenya.